Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jtwassal lilkom biex xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Valjo Butter, Le Naturel,

Jien hawnhekk lest nagħlikom għal programm ieħor wara l-festi erġajna ningħaqdu fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar għal programm ieħor. Issa hekk intkom pali forsi kiltu żejjed, tridu tnaqqsu ftit jew inkella bdejtu d-dieta il-famuż dieta ta' Jannar. Illum l-ikel huwa adattat għal kulħadd. Għandna ikel bnin tajjeb, ehm, mhux low calorie ma ma jħaxxinx laqqas. Ħa ngħidilkom x'għandna llum. Għandna insalata tal-kejl bit-tiġieġ iggriljat, għandna wkoll il-pomegranate, għandna l-cranberries, it-tuffieħ u d-dressing bl-għasel u l-mustarda. Tieni riċetta għandna s-salamun, salamun iggriljat u sar nagħmlu sodda tal-asparagus u kejl u għandna yogurt dressing bil-lumi u bid-dill ixxiebt. U mbagħad għandna patata ħelwa misjura msajra ġol-furn, sweet baked potatoes U se nagħmlu l-spiced chickpeas, għandna l-feta cheese u t-tahini yogurt dressing. Dawk huma r-riċetti tal-lum. Ħa nibda, jien ħa nibda. Mela ħa nibdew bir-riċetta tat-tiġieġ, l-insalata tat-tiġieġ. Biex nibdew hawnhekk għandna s-sider tat-tiġieġ tnejn u li għamilt hawnhekk tajt ftit slits fiha, ok? Qegħdin tarawha. Jien hawnhekk għandi ftit satar, thyme u għandi ftit chilli flakes. Kolma se nagħmel ftit żejt ta' żebbuġa, bżaru mel. U sa nħawwar bis-satar frisk kif ukoll iċ-ċili. Hekk inti ma tħobbx iċ-ċili neħħu iċ-ċili, imma aħna nħobbu ċili, speċjalment press li għandna dawk l-ingredjenti ħelwin Fl-insalata, dawk il-cranberries u t-tuffieħ, dik in-naqra ta' chilli tmur tajjeb ħafna f'din riċetta, you balance out vurdiri is-sweetness bil-chilli. Hawnhekk ftit zagħtar. U jien suppost hawnhekk għandi t-taġen qed jisħon tajjeb ħafna. Issa, sadattant sakemm it-tiġieġ nibdew nsajruh sakemm jisħon it-taġin, ħa nagħmlu insalata tal-kejl. Issa l-kejl huwa dan, inneħħulu l-ispine, il-biċċa tan-nofs li tkun iebsa u nħallu l-weraq. Li se nagħmel għal din ir-riċetta, tant tista' ssajru ġol-forn, fit-taġen, jien se nibblanċjah. Hawnhekk għandi kazzola bl-ilma jagħli, Kulma sa nagħmel ħa nitfa' hawnhekk il-kejl għal ftit sekondi skont kemm jaħraq l-ilma. Nibblanċjawh fuq din malajr. Irrid inżommu ħaj, fil-fatt hawnhekk qed taraw il-kejl li jien diġà bdejt nipprepara, din sa tkun għal insalata, huwa ħaj ħafna, ok? Dik hija l-idea, u nżommu l-kulur. Dak fil-verità huwa lest. Issa minn hawn għal ġo passatur ħalli nneħħu l-ilma żżejjed u mbagħad norikom kif inkomplu din l-insalata. Għandna t-tuffieħ, cranberries, il-pomegranate, ir-rummien biex niftehmu. Ħa nagħmlu dressing bil-mustarda. Iżda ġo l-istess ilma iktar tard ħa ngħalli, insomma ħa niblanċa l-asparagus. Mela dak huwa lest. U mbagħad inkomplu l-insalata. It-tiġieġ nistgħu nkompluh, ħa nieħu t-tiġieġ hawnhekk Riċetta verament tajba. Ħa nagħmlu naqra bżar u melħ fuq in-naħa l-oħra wkoll. U kulma sa nagħmlu pan fried. Hekk tridu tista' tkompliha ġol forn bħala tiġieġa jew inkella nżommuha ġot taġen. Ovvjament peress li aħna tfajna iż-żejt fuq it-tiġieġ, m'għandniex għalfejn nerġgħu nagħmlu ż-żejt ġo taġen. Mela, ħa nkomplu. Ħa nagħmel naqra chili flakes fuq in-naħa l-oħra wkoll. Għax aħna hawn ġew inħobbu ċ-chili, l-insalata u d-dressing. Mela hawnhekk għandna il-kejl li kelli msajjar u dak li sajjarna issa. Ħa nżidu dawn ingredjenti. Għandna l-cranberries, għala x'kulur sabiħ, u probabbli wara l-milied ikollkom il-cranberries wara l-festi, għandna r-rummin, Bżar u milħ ħanitfa' ftit għat-toma. Għandna ftit cashew nuts. Dawn huma milħin diġà. Sa nużaw iktar tard meta niġu biex inservu hawnhekk għandna il-mozzarella di bufala, waħda għal kull platt, ok? Għandna slices ta' tuffieħ, Tuffieħ aħmar. U sa nagħmlu dressing faċli. Hawnhekk għandna l-ingredjenti għad-dressing. Mela hawnhekk jien għandi tewma imqatta, ħanżid cider vinegar, jisu marfa, ħanżid ukoll Il-meraq ta' nofs l-ummija, olive oil, bżar u milħ, u hawnhekk ħanżidu li huwa importanti għandi Dijon mustard, id-darba bla self fih. U ħa nitfa' kuċċarina mhux ħażin għat-togħma. Nagħlqu hawnhekk u nħawdu. U hawnhekk għandna dressing lest biex inservu fuq dik l-insalata. Sa nkompli hawnhekk bit-tiġieġ nipprepara għar-riċetta li jmiss. Dan lest. Hawnhekk għadni kif tfajt it-tiġieġ ġol-furn mela bdejnieh fil-frying pan fit-taġen u dak sa nkomblih xi tmien minuti ġol-furn. Ejja nibdew ir-riċetta tas-salmon. Jien hawnhekk għandi żewġ biċċiet salmon, steaks, filets size imdaqqas, vu di size tajjeb. Meta intkom sa tieklu biċċa salmon biss b'ftit insalata, Importanti li jkollok biżżejjed protein hemmhekk, ġieli toħroġ tiekol u jtuk biċċa samini sa size ta' sebgħa ma tkunx biżżejjed biex timlik, u speċjalment jekk se nagħmlu salad, insalata magħha biss. Illum li sa nservu ftit kale u ftit asparagus. Ħa nagħmlu hekk ara. Jien hawnhekk għandi ftit asparagus, tistgħu taqluh ġot-taġen jew ġol-furn. Jien hawnhekk għandi dak l-ilma li użajt qabel biex nibblanċja hemmhekk il-kejl. Ħa nibblanċjah bil-lest, ok? Issa ħa nkomplu fuq is-salmon. Issa għas-salmon se nagħmlu hekk. Ftit żejt ta' żebbuġa. Issa jien inħobb ukoll is-salmon ehm, ma nħallilix il-ġilda, inħobb inneħħija. Jien ma tantx fan kbir tal-ħut. Inħobb il-ħut imma mhux ħut li għandu togħma ħafna ta' ħut. Tinstema' stramba dik, imma l-verità, eżempju, ma nħobbx oily fish bħal lampuki, herrings, affarijiet li għandhom togħma qawwija. Ma nħobbx is-salmon iffumigat imma nħobbu frisk hekk. Inħobb il-ċipolazza, white fish. U meta jkollok il-ġilda fuqha is-salmon inħoss li iktar imbagħad tispiċċa b'togħma ta' ħut. Mela, għandna ftit żejt taż-żebbuġa hawnhekk, ħa nimsaħ waħda idejja. Sa li sa nagħmel hawnhekk sa nsaħħan taġen. Ħa nagħmel naqri iktar żejt hawnhekk għax ma rridx li s-salmon teħili ma taġen. U sakemm dak jisħon nista' nneħħi hawnhekk l-asparaġi Issa dawn biex inżommuhom ħodor, nitfgħuhom ġo ilma kiesaħ u jibqgħu ħodor. Dak issa ntuhom bżar u milħ u nispiċċawhom iktar tard. Mela it-taġen jidher li sħun biżżejjed li sa nagħmel huwa dan. Ħa naqbad is-salmon ġo t-taġen. Once li nissiljah ftit intih naqra kulur, Li sa nagħmel huwa dan. Mela ħa nitfgħulu ftit garlic granules ukoll. Mela kif għatilkom, once li dak jissilja fuq żewġ naħat, ħa nitfa' ġo taġen ftit lime juice jew lemon juice u għandi l-għasel. Mela ħa nagħmlu hekk, ara. Għandna l-għasel u l-lime. Sadattant ħan għamlu dressing. Id-dressing li san servu bil-kejl u l-asparagus um, u Din hi riċetta mela ħa nġib marfa oħra. Riċetti verament sempliċi għalikom illum. Għandna l-plain yogurt jew in-natural yogurt. Ftit żejt ta' żebbuġa. Ftit tewm. U l-lumi, l-qoxra tal-lumi. Għandna xibt id-dill. Żmien il-milied jew il-festi kont għamilt dak is-salamun bil-ħaxix u kellna l-blinis, xi ħaġa simili. Bżar u melħ. Nħawdu kollox. U dak huwa id-dressing li san servu mas-salamu. Tajjeb u frisk ħafna. Hemm hu. Ħa ndorru s-salmon. Ma ħanekx ta' nagħmlu. Jiena hawnhekk ħa nissilja s-salmon fuq in-naħa l-oħra. U mbagħad ħa nitfa' ġo t-taġen Naqra lime juice u naqra għasel, inħallih jikkaramellizza ftit u mbagħad ġo dixx tal-forn għal tmien minuti. Jien is-salamun inħobbu artab fin-nofs, ovvjament sajruh kif tridu intkom. Mela nissiljawh żewġ naħat, nitfgħulu ftit lime juice kif ukoll l-għasel, minuta oħra ġol-taġin sakemm jikkaramellizza u mbagħad ġol-forn. Ħa nagħmel hekk u nipprepara għall-aħħar riċetta. U jien hawnhekk għandi kollox lest għall-aħħar riċetta mela għandna s-salamun fil-forn, għandna t-tiġieġ fil-forn u għadni kif rixt il-baked sweet potatoes minn ġol-forn. Jien hawnhekk għandi erba' patatiet ħelwin, sweet potatoes, tfajthom ġol-foil, in-naħa li l-għeq imur minn ġewwa u li għamilt ma nafx kif ngħidha bil-Malti, I pricked them with a fork, thaqqabthom bil-furketta, dik kienet il-kelma, u dawk huma lesti. Simple baked potatoes, imma sa nagħmlu filling U togħmiet verament tajbin. Issa ħa nagħmlu hekk, ara, ħa nagħmlu spiced chickpeas. Jien hawnhekk għandi bot chickpeas. U li sa nagħmel huwa sempliċi. Ftit żejt ta' żebbuġa. Mhux ħafna. Bżaru melħ. U ħa nitfgħu dawn is-spices kollha. Verament tajba din riċetta. Għandna għal ras il-ħanut. Il-kapo tal-ħanut ta' spices. Kuċċarina. Għandna nofs kuċċarina smoked paprika. Nofs. Hekk għandek cumin seeds għamlu nofs kuċċarina jien m'għandix illum. Sibtni kelli ma ma kellix. Hawnhekk għandi l-cumin u hawnhekk ftit chili flakes. Għaneħu dawn minn nofs. U għu ħan għamil inħawat kollox flimkien. U dawn sejrin ġol-forn għal ħmistax-il minuta. Issa l-idea huwa li dawn isiru dawk it-togħmiet tajbin fuqhom. Ġol-forn, ħa ndaħħalhom ġol-forn. U min li jidher is-salamun lest ukoll mela qabel inkomplu ħa noħorġu s-salamun. Ii, xi ġmiel. Dawk huma s-salamun. U ħa noħorġu wkoll it-tiġieġ għax kollox lest fl-istess ħin. U għandna t-tiġieġ lest ukoll biex naqsmuhom iktar tard għal dawk iż-żewġ insalajiet. Mela ħa nkomplu, mela għandna il-patata lesta, iċ-chickpeas qegħdin fil-forn, Ħa nagħmlu żewġ affarijiet malajr malajr. Għandna tahini dressing għal mal-patata. Mela sa jaqsmuhom fin-nofs. Sa nagħmlulhom il-guacamole, dak iċ-ċiċri b'dawk it-togħmiet u d-dressing tal-yogurt u tat-tahini. Mela hawnhekk eh, u nispiċċaw bil-feta cheese. Din hija ekla minnha nfiha. Mela hawnhekk għandi t-tahini. Ħa nieħu qisu marfa. Tahini huwa paste tal-ġunġliel. Tajjeb ħafna. Dak imur hemm. Bżaru melħ. Mhux se nagħmel żejt għax it-tahini jkollu ż-żejt ġo fih diġà. U kull ma qegħdin nagħmlu, inħawdu kollox sew biex nagħmlu dressing. U dak huwa it-tahini dressing għal wiċċ ta' dik il-patata. Jien issa inħawwadha sew bil-mod. Issa li sa nagħmlu wkoll għandna l-guacamole. Issa hawnhekk għandi żewġ avocados, kull ma sa nagħmel huma rajb huma tajbin biex tikolhom hekk. Hemm żewġ tipi ta' avocados, hemm il-ħodor, is-skuri li huma ready to eat, u mbagħad hemm l-oħrajn li jkunu naqra iktar ċari, il-kulur ikun iktar ħadrani fl-isfar. Dawk mhumiex ready to eat, trid tistennihom meta tixtrihom li jkunu imsajrin biżżejjed lesti biex tikolhom. Dawn ikunu ready to eat. Issa biex inkomplu għandna ftit żejt ta' żebbuġa. Ftit meraq tal-lajm. Bżar. U melħ. Ħanitfaw dawn l-affarijiet. Għanna Il-kosbor frisk imqatta' żgħir. Dak sejjer hemm. Għandna s-sinna tewm. Ħa nagħmel nofs waħda għax kienet kbira. Ta' kemm u hekk tridu naqra chili flakes. Ah, jien inħobb iċ-chili kif tafu. Ftit chili flakes jew ċit ftit chili frisk. U dak huwa l-guacamole lest. Mela, għana lesti biex nitfgħu l-ingredjenti kollha flimkien għall-tliet riċetti tal-lum. Waqfa qasira u tiġi lura, tiġu lura u nispjegalkom eżatt ix-x'għamilt u naraw il-platti finali. Ibqgħu hemm. Ara xikel kulurit u sabiħ u tajjeb li għanna likom illum don il-tlet platti wara l-festi fejn kulħadd taf kif irridu niklu naqri inqas forsi insalata, ehm, xi ħaġa tajba, mhux daqshekk imxaħmija, tlet riċetti verament tajbi. Kif niekol jien id-dar? Ħa nibdew bis-salamun. Kellna s-salamun hemmhekk, sajjarnieh u mbagħad żidna ftit lime juice, għasel, kellna s-sodda hemmhekk tal-aspariġi u l-kale u għandna dak il-dressing fil-ġenb bil-yogurt, għandna l-lumi, ix-xibt, id-dill, u ftit żejt ta' żebbuġa. Sibt naqra blueberries fil-friġu tfajthom hemmhekk ukoll. It-tieni platt tagħna l-insalata tat-tiġieġ. Hawnhekk għandna insalata bil-frott hawnhekk kellna il-cranberries nixfin, kellna r-rummien, it-tuffieħ, il-cashew nuts, kellna l-kejl li blanċjajna, dak id-dressing bl-għasel u l-mustarda u kellna dak il-grilled chicken biċ-chilli u thyme. Riċetta verament sempliċi u l-aħħar Dak il-platt li li tfajt issa, dawk is-sweet baked potatoes bil-guacamole, kellna is-spiced chickpeas u dak it-tahini dressing. Tliet riċetti sempliċi u tajbin għal kulħadd. Nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor. Ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta'. Strand Palace Agency Limited, Valio Butter, Le Naturel, Olitalia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Gregand Ellul.